Omubuulizi w'ekanisa ya Uganda yaashaba abaikiriza okurekyeraaho okuhingira abaana b'abaishiki bakiri bato obu baaba nibenda kubaihamu eby'obugaiga. Ebi yaabigamba aha mukoro gw'okuhayo kandi na n'okwigura ekanisa eya Kanyampira Church of Uganda omu Busaabadiikoni bwa Bugamba, Rwampara omu butongore.
Obu yaaba ari aha mukoro gw'okuhayo kandi n'okwiguraho ekanisa ya Kanyampiira Church of Uganda omu busaabadiikoni obwa Bugamba omu disiturikiti eya Rwampara, Right Rev. Stephen Kazimba Mugaru yaajumirira munonga ekikorwa ky'okuhingira abaana bato, eki eki yaashoboorora ngu nikyo kikomeraho abantu obworo.

Kwonka bariimwa kwombekyera Mukama kandi n'obwire bwingi oshanga abakuru b'amakanisa gaabo bataine ntambura nangwa n'ah'okuraara kandi eki tahikiire kimwe munonga.

Ti basiimire enkwatanisa eriho ahagati y'abantu ba buriijo n'omujinya gw'entunguuka y'ekyanga hamwe n'okwombeka enju ya Mukama. Kandi n'ekindi ekikugyendera aha musingye gw'eihanga ryaitu, nitugira ngu Uganda n'eya Ruhanga kandi turuga kukoreramu ebya Ruhanga ahakuba n'eitwe eki nitukyesiimisa coz twatutafunda abantu nk'abo bakurugayo bakatukwasa. Ebintu nk'ebi omugugu noohendera gwagaruka aha bebembezi. Naanye nimbashoboorora nkaanye aha, amaramizo agu mbaasize kweta fundraising zikakazaho ni maingi munonga. Eka yeye baatuteera omujinya muhango kandi baatukwatiraho ahu tushemeire. Ninyiteera omuranga n'okumanyisa abantu mbwenu abari okwe Kampala, abari hare, buri omwe agaruke aha mwanya gweye. Ija naiwe ogye eki waatsigaire. Teeraho keeki kibaase kutureeta entunguka omu mwanya gwaitu. Tiyaakishwaza, ahabw'okuba emirundi mingi nituba twine abantu bakuru munonga obu nibafa nitubatwara omu kanisa zaabo za kyaro oshanga nizishwazibwa. Mbwenu yaatuteera eibanja twena twimukire hamwe, mwena buri omwe ahu ari ateere eibanja obundi nibabiturekyereza. Itwe ba politicians nituhenda kwombeka amakanisa, amashomero, amarwariro byona babirekera ba politicians. Mbwenu hapati ayombekire eitaka tutereraga ne nangwa n'esimu natushaba. Ekanisa egi eyombekirwe bamwe omu bantu abakwataniise n'empabuhezi kuruga omu Rotary Club ahabw'okwenda kukyendereeza abaikiriza orugyendo rw'okuza kushabira hare aha makanisa agari ahagati ya kilometres ina ahari mukaaga kandi okwombeka ekanisa egi kumazireho sente ezirikuhika miliyoni bushatu. Hare kandi twiine ba muzeeyi, abanyina ba muzeeyi n'abandi abatwetoroire batakiine mwani w'okuza hare kushaba so babaire batakiza mu kanisa coz abantu twaba nibaija babashabisiza so ahabw'okugira ngu abantu babaire batakiza mu kanisa ahabw'orugyendo ruraingwa nikwo kwenda kugyezaho tukatunga ekanisa eya haihi abantu bashemererwe kuba n'abakuru n'abato. Kutambura orugyendo rukye okuza omu kanisa bakashaba. Kuha abaigi akuba emyaka nkaaga ky'okuzaanisa nooba ohikire kusiima Ruhanga. Mbwenu eky'okwombeka ekanisa abantu abaingi bakiteekateeka ngu nooba oine sente kwonka n'okukunda. Ahakuba okukunda Mukama n'okukorera Ruhanga harimu okushashurwa. Orikuteekateeka ngu omushaija ogwo aine sente nyingi z'okushiisha okwombeka ekanisa. Kwonka naamanya Ruhanga eki amukoreire. N'abantu baingi nimumanya Ruhanga eby'abarabizemu, abarabize omu accidents. Abaramuzi b'omu bwire, abaramuzi, abashomi, abaana banyu mubashomiise baafuna emirimo, mbwenu ahabw'enki niiwe otakurugayo okasiima Ruhanga? Noobaasa kutombeka kanisa kwonka niiwe gura entebe omu kanisa, niiwe gura ekijwaro ky'omubuurizi, niiwe gira kimwe ekya ikumi eki waaheerezaayo, ogarurire Ruhanga amagara agu yaakuhairize n'amagara ga busha. Mbwenu mwebaare, mwebaare kwija ote aha Ruhanga eihanga ryaitu. Aka gaashakwa Job Kato, Sky TV, ag'enshonga.
omuri Rwampara.
Webare Job Kato ahabw'amakuru ago.